Dwi'm yn me'wl bo' fi'n berson aggressive. Dibynnu os odd rwbeth rili'n weindio fi fyny. Pethe dwi rili yn casau swn i probably methu ca'l get away efo smasho rheina fyny. Os na rwbeth rili'n gwylltio fi ma' jyst yn dangos yn gwyneb fi dwi literally dwi jys fel jyst dead pan stare a wedyn mae ma'n fatha jyst weindio weindio fyny a wedyn na'i jyst ecsplowdio. Watch out. Ei dwi gystal pale. Eitem gynta' fel dych chi gallu gweld ydi pêl-droed. Lle ma'm byd gwaith na ista lawr a gwylio gêm o bêl-droed. Dynion, wel, dwi'm mynd ar dynion, ond ma' nhw jyst yn cicio bêl, be, be sy'n 'na? Dwi'm yn deall. A hefyd, ma' gen i bach o resentment achos pryd o'n i yn coleg, oedd ffrindiau fi gyd ar ryw sports team. Bob nos Fercher pryd o'n i eisiau mynd allan, 'O, be ni'n neud heno? Sport, social. O'n i'n tagu ymlaen efo'r sports social o'n i fel yay! Rygbi, ffwtbol, bant a hoci. Yr ail eitem dwi isio chwalu, dwi dwi teimlo fel Lady Gaga fan 'yn, dwi angen like cwpan ne' rwbeth, ydi ddim y tech part yn y reidrwydd ond green tea a'r pobol sy'n yfed green tea. Ti'n gweld y pobol 'ma ma' n'w fel oh oh be' ti isio yfed? Green tea. Na'i gael green tea. I be? Yw e ddim yn helpu metabolism fi? Mae'n tastio fel shit. Mae'n horrible. Mae'n tastio mingin. A wedyn ma' pawb yn swnio am betha Yrgh green tea a dwi fel Yrgh! I be? Pam? Be 'di point? Dwi'm rili yn yfed te. Na, dwi dechre efo coffi. Ond like mae o'n rili weird dwi'n yfed coffi a ma' ma' fodca 'da ti neffro ond like os 'di rhy gryf ma'n jyst yn nocio fi allan a dwi fel . Pwy fyddai'n meddwl am? O, gynna ambell i berson. Dych chi'n gwybod pwy ydych chi. O, na, dwi'n mis twtio na. Yr eitem ola dwi'n mynd i smasho ydy, fel dych chi'n gallu gweld, sos coch. Ond i pobl sy'n nabod fi, mae hwn bach yn odd achos dwi yn obsessed efo sos coch. Dwi'n bita sos coch fo popeth, fo unrhyw beth, fo soup, cynyd Sul, Chinese, Indian, popeth. Ond fel dych chi'n gweld, Dydy'r sos coch 'ma ddim yn enw enwog. A na, dwi ddim yn hoffi sos coch cheap. Pryd ma' nhw'n cael boteli o'r sos coch drud a pryd ma' nhw'n llenwi fo fyny 'fo stwff cheap? Pam? Ma' hwnna yn erbyn y gyfraith actually. Mae'n disgusting. O mae'n swnio afiach. Like ti'n gallu deud bod hwn 'di dod o fel siop falle sy'n odli efo pidl. It's gorfod bod y sauce coch drud.

Oh, nes i rili enjoio profiad fi'n chwalu. T'mod be' o'n i'n me'wl swn i yn, ond odd o fel therapi, like bach o fail efo'r pêl ond achos odd o'n llawn aer obviously, ond wedyn dath y green tea a dath y sauce coch a es i yn ape onyn nw, so nes i rili joio. Dwi'n mynd i fynd ar rampage rŵan rownd Caerdydd yn smasho stwff fyny. Dwi nes i fwynhau neud mwy a yy y sauce coch achos nath o loads o mess a ond yr unig beth odd yr hynna o'n i'n dechre gallu smelio'r sauce coch yn bobman. Ddim yn neis o gwbwl.